30 prosiect wedi'u cyllido. Dros 2.3 miliwn o fuddsoddiad i orllewin Cymru. 74 o swyddi newydd wedi eu creu. 94 o swyddi wedi diogelu.
Bwriad Cromfaher Arfor yw i beilota a threialu datrysiadau arloesol i heriau sy'n bodoli yn ardal Arfor, gyda'r bwriad o edrych ar y cysylltiad rhwng yr iaith a'r economi. Oedd hwn yn gyfle i ymgynghori gyda gwahanol unigolion a chyrff ar lawr gwlad i ddeall yn union beth oedd yr heriau, wrth gwrs, ond wedyn i fod yn ymateb i'r heriau yna mewn ffordd pwrpasol a strategol hefyd. O Sir Fôn i Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Gwynedd, roedd effaith y gronfa her i'w deimlo ar draws cymunedau'r gorllewin. Mae'r effaith ar, ar lawr gwlad yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn, yn bositif iawn ynglyn â'r uh, gronfa her. Uh, yn amlwg, mae yna nifer o gyfleoedd wedi cael eu creu uh, i gadw pobl ifanc yn ein hardaloedd ni, i gefnogi busnesau drwy uh, ddarparu cyllid a cefnogaeth a cyngor uh, trwy, trwy arfor, a mae wedi creu gwaith a cyfleoedd sy'n bwysig i bobl ifanc i aros yn eu cymunedau ac yn bwysig iawn i gefnogi'r Gymraeg. Mae'n teimlo'n bwysicach nag erioed bod ni'n dangos i bobl ifanc um, bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud. Roedd creu partneriaethau yn rhan anatod o waith y prosiectau Cronfa Her Arfor, gyda'r prosiectau yn creu a datblygu dros 200 o bartneriaethau lleol a thrawsffiniol, Wel, mae'n sicr wedi dod ar ardalodd trawsffiniol nat i gilydd yn sicr. I ni fan hyn, wrth gwrs, yn deillio yn y Ffrineiron, a wedyn gaethon ni gysylltiadau wedyn a, um, a ffermwyr ifanc, um, wel, yr holl ffordd o Siwenfro lan, lan i Ynys Môn. Um, felly mae'n sicr wedi creu cysylltiadau. um, a wedi dod â, â bach o, o ddiwylliant um, ychwanegol i'r ardaloedd hynny.
Nico Dafydd, dwi uh, rheolwr prosiect uh, gyda Fflach Cymunedol. Trwy help y Gronfa Her, ni 'di gallu rhoi cyfleoedd i dri band ifanc hollol newydd i ganu yn Gymraeg ac i greu sengle newydd yn y stiwdio 'ma yn Fflach. Heb help y Gronfa Her, bydde wedi bod bron yn amhosib i ni wneud be ni 'di wneud. So mae'r gefnogaeth 'di bod yn amhrisiadwy a Dwi ddim yn gallu dychmygu rili be bydde fflach yn edrych fel heb y gefnogaeth 'na. Mae cyfleoedd i ddatblygu gyrfa mewn ardal leol yn naturiol ac yn gyfle i adeiladu ar anghenion iaith ac economi. Mae dros dwy fil a hanner o bobl wedi elwa o gronfa her Arfor. Mae 'na sawl strand o fewn y project sydd ddim wedi gallu digwydd heb yr arian yma. So yn gynta, mae o wedi galluogi ni i roid pobl mewn diwydiant yn siarad Cymraeg. Mae 'na deg person ifanc ar draws Arfor wedi cael swyddi, a swyddi mewn diwydiant, swyddi efo sgiliau gwych maen nhw wedi dysgu yn y prifysgol, so mae hynna'n wych i weld. A mae chwech o'n nhw rwan wedi cael eu cyflogi gyn yr rheiny rydyn nhw efo, a mae un wedi mynd yn ôl i addysg ar ôl dysgu sgil newydd, sy'n wych. Ar wahân i'r ochr ariannol, mae'r gefnogaeth sydd wedi bod gan y tîm hefyd yn Arfor wedi bod yn absolutely ffantastig. Allai'm canmol y tîm yn Mentera digon. Maen nhw wedi bod yn wych a wedi bod efo fi bob cam o'r ffordd a dwi mor ddiolchgar iddyn nhw.
Yn y bôn, mae Cronfa Her Arfor wedi sicrhau ein bod ni'n diogelu swyddi ac yn creu swyddi ar hyd y rhanbarth. Mae'r partneriaethau sydd wedi creu trwy'r gronfa wedi bod yn glir ac yn gadarn a ni'n edrych ymlaen i weld beth fydd gwaddol pellach y dyfodol.